Менә инде бу безнең ишек алды. Ишек алды бер дә үзгәрмәсе дисәм, монда инде әлбәттә менә агачлар үзгәрә, гөлләр үзгәрә, әмма дә ләкин аның күләме, аның менә шулай матур итеп безне каршы алуы, аның күңел җылысы әле һаман да миндә Чөнки бу капкадан нинди генә шәхесләр килеп кермәде, кемнәр генә килеп кермәде шушы нигезгә. Менә бу 61 нче елны, 1961 елны салынган өйнең янында торабыз хәзер. Сез инде күреп торасыз, монда бик күп әйбер үзгәрде. Элек монда, мәсәлән, килеп кергәч тә, каршыда була торган иде лапас. Лапас дигән әйбер сезнең бик күбегезгә таныштыр инде. Лапас ул һәрбер авылда, һәрбер йортта бар иде, чөнки лапаста мал-туар Лапаста печәнлек, лапаста тавык чебеш абзары, аннары соң кечкенә генә келәт була торган. Ул келәттә инде саклана уен кораллары, ул келәттә саклана эш кораллары, ул келәттә саклана ашлык. Менә шушындый, әмма дә ләкин еллар үтү белән болар бөтенесе акрын гына юкка чыкты дип әйтә алмыйм. Үзгәрделәр. Чөнки хәзер лапас юк. Лапасның кирәге юк. Сыер асрамыйбыз, печән әзерләмибез. Ә мин бик күп ниләр аша үттем. Сыерны да асрадык без, печән дә әзерләдек без. Кукуруз басуыннан без печән дә җыеп җөрдек. Аннары соң алай гына тү, утын әзерләү дигән әйбер безнең менә Арча, Урта Бирәзә авылы тирәләрендә ул бик зур проблема иде. Чөнки урманнар якын тирәдә юк, утынны каяндыр алып кайтырга кирәк. Аны менә шушы ишек алдында бераз Берәр машина утын җара торган ием мин. Абыйларым белән узыша-узыша, мин яшьрәк, аларга катаграганда җәһәтерәк эшли торган идем. Алар сокланалар иде, Энем, нишләп син шундый? Ә мин шушындый, мин әлегә кадәр шулай булып калам. Әгәр дә кемгә утын ярырга кирәк, әгәр дә утыныгыз бар икән, киләм, ярып бирәм, бернинди сүз дә әйтмичә. Кайтып керәм, капканы ачам, капка шулай ачык кала. Мин кайтканымнан да белсеннәр дип, чөнки безнең авылда тагын бер гадәт бар, өйдә кеше бар икән, Капка ачык. Аннан кемдер, кем тели шул керә ала. Аннары соң инде мин киләм бу ишегем янына, аны ачам. Менә ишекне ачтым, хәзер бит җил, җил заманасы, бик куркыныч. Ул шак-шыгын утырмасын өчен, мин шушы ишекне ясаганнан соң, веранданы ясаганнан соң, шундый бер яңалык уйлап чыктым. Менә сезнең һәрберегездә шушындый Чаңгы таяклары бардыр. Элек менә аның да тишеге дә бар. Чаңгы таягы, без аның белән чаңгыда җыйрый идек. Хәзер инде чаңгылары кая киткәндер, аның таяклары кая киткәндер. Әмма шушы таякны бик җайлы гына итеп кулланып торырга булдым мин менә ишекне. Менә мин шушында бер торба куйдым. Аңа шушы чаңгы таягын шалт итеп керәм дә, Минем бернинди проблемам юк, ишек рәхәтләнеп утыра, ул миңа рәхмәтле, чөнки мин аны бәйләп куймадым, ул үзенең шушы кечкенә генә амплитудасында чайпалып утыра. Менә, әгәр дә кирәк булса, мине чакырырсыз, мин сезгә моны эшләп бирәм, әмма чаңгы таякларыгыз булсын.